Sálem qádirdanlar, bul Jayxun joybarı. Búgingi sán bizdi kórip atırǵan kópshilik insanlardıń názerinen shette qalmaydı dep úmit etemiz. Sebebi biz búgin qaraqalpaqlardıń milliy taǵamları hám onıń tariyxına júzlenemiz. Ekran aldına qolayıraq jaylasıp alıń. Olay bolsa biz baslaymız.

Al, tariyx, mádeniyat hám xalıqtıń turmıs tárizi esaplanadı. Hár bir taǵamnıń artında áwladtan áwladqa bilim, miynet hám turmıs tájiriybeleri ótken. Ótmishtegi ekologiyalıq jaǵday, kóshpeli turmıs tárizi hám úrp-ádetler búgingi awqatlardıń túrine tiykar salǵan. Biz bolsa búgin siz benen milliy taǵamlarımızdıń tariyx tamırlarına sayaxat etemiz. Bul sapar dawamında sizlerge tek ǵana mazalı taǵamlar haqqında ǵana emes, al olardıń ruwxıy hám mádeniy qádiri haqqında da aytıp ótpekshimiz. Tayar bolsańız, biz sayaxattı baslaymız. Qaraqalpaq milliy taǵamları bul tariyxıy miyrastıń ajıralmas bólegi. Olar tek ǵana qarındı toydırmaydı, al xalıqtıń turmıs tárizin, dúnyaǵa kóz qarasın hám tábiyatqa qatnasın da kórsetedi. Qaraqalpaqlar Aral boyı, Ámudárya átiraplarında jasaǵan dáwirlerden-aq suw hám qurǵaqlıq niymetlerin óz-ara úylestirip awqat tayarlaǵan. Balıq, qoy góshi, mal góshi, sút ónimleri, dán hám gúrish bul xalıqtıń asxanalarında tiykarǵı orın iyelegen. Tariyxta qaraqalpaqlar kóshpeli hám yarım kóshpeli turmıs keshirgenligi sebepli azıq-awqattı uzaq múddet saqlaw, qolaylı tayarlaw hám tasıwǵa beyimlesken. Máselen, toraq, qazı, keptirilgen gósh zamanagóy konservalardan hesh te kem emes. Sol arqalı xalıq tábiyiy jaǵdayǵa beyimlesken hám turmısta kerekli bilimlerdi dástúr arqalı saqlap qalǵan milliy taǵamlar jámiyetlik qatnasıqlarda da áhmiyetli orın tutqan. Miyman kelgende stol tolı etip dasturxan jayıw, toylarda arnawlı taǵamlar tayarlaw bul qádiriyatlardıń bir bólegi esaplanadı. Awqat bul jerde muhabbat hám húrmettiń belgisi. Gúrtik, quwırdaq, sorpa, hár biri belgili bir ruwxıy júkti de alıp júredi.

Milliy taǵamlar, tilsiz tariyx, áwladtan áwladqa ótedi, biraq hár dáwirde jańasha táriyplenedi. Sol dáwirge sáykes ózgerisler qosıladı, olar arqalı biz ózligimizdi, mádeniyatımızdı, Watanǵa bolǵan muhabbatımızdı ańlaymız. Búgingi kúnde bul tamaqlar tek ǵana úylerde emes, al hátteki milliy kafe hám bayramlarda da qádirlenbekte. Bunı xalıqtıń mádeniy qayta tuwılıwı hám tariyxı yada sıpatında qarawımız múmkin. Hár bir xalıqtıń asxanası onıń tábiyatı, klimatı hám turmıs tárizi menen tıǵız baylanısqan. Qaraqalpaqlar tariyxtan málim bolǵanınday, Aral hám Ámúdarya átiraplarında jasaǵan dáwirlerden baslap olardıń awqatları da sol ortalıqqa sáykes bola baslaǵan. yaǵnıy balıq, qoy hám mal góshi, sút, qurǵaq dán ónimleri, milliy taǵamlardıń tiykarǵı negizin quraǵan. Jergilikli sharayatta jetilistirilgen gúresh, biyday hám palız ónimleri de dasturxanımızdı bezep kelgen. Sonday-aq, mine usı ingredientlerden tariyxta qanshadan-qansha mazalı hám ózine tán taǵamlar payda bola baslaǵan. Biz endi olardıń qaysı biri qay jerden kelip shıqqanın hám qay jerde saqlanıp qalǵanlıǵın birgelikte úyrenemiz. Qaraqalpaq xalqınıń awqatlanıw mádeniyatı, tábiyatqa beyimlesken turmıstıń ájayıp úlgisi. Hár bir taǵam artında ortalıqqa say ónim, turmıs talabı hám dástúr jatadı. Máselen, qoy góshi, qoyshılıq penen shuǵıllanatuǵın xalıqlar ushın tiykarǵı azıqlıq bolıp tabıladı. Etnografiyalıq maǵlıwmatlarǵa qaraǵanda, qaraqalpaqlar ushın qoy góshi tek ǵana awqat emes, al, bayram hám qonaqshıllıqtıń belgisi esaplanǵan. Házirgi waqıtta kelip adamlar kóbirek mal, basbaq góshinen kóbirek awqatlar tayarlaytuǵının kóremiz. Joqarıda keltirip ótkenimizdey, álbette bul dáwirler ótip adamlardıń da tańlawı hám beyimlesiwine baylanıslı dep ayta alamız. Sút ónimleri, ásirese toraq, ayran, qaymaq, shalap, kóshpeli turmıs ushın qolaylı hám uzaq waqıt saqlawǵa járdem beretuǵın taǵamlar edi. Toraqtı jolda alıp júriw múmkin bolǵan, ol súyekti bekkemlewde de áhmiyetli orın iyelegen. Gúrish tiykarınan xojeli, qońırat sıyaqlı. Ámudárya boyı rayonlarında kóp jetilistirilgen. Onnan sorpa, palaw, gúrishli qaynatpalar tayarlanǵan. Palaw bolsa qaraqalpaq usılında duzı sál kemirek, góshi kóbirek hám ásirese tawıq palawları da keń tarqalǵan. Qaraqalpaq milliy taǵamları arasında máshaba, qatıqlı sorpa, quyrıqlı quwırma, yaǵnıy shıj, góshli quwırdaq, balıqlı taǵamlar da ayrıqsha orın tutadı. Máselen, gúrtik, Tariyxıy jaqtan pútkil túrkiy xalıqlarda da bar, biraq qaraqalpaqsha tayarlanıwında qamshıda asılǵan góshte pisiriliwi, gósh qamır menen teń salmaqlılıǵı hám arnawlı sous, yaǵnıy duzlıq arqalı ayırmashılıqqa iye boladı. Sonday-aq, quwırdaq, qoy yamasa mal góshi, piyaz hám kók shóplerden tayarlanadı. Ayırım aymaqlarda oǵan asqabaq, pomidor hám basqa da palız ónimleri qosılıwı múmkin. Quwırdaq asıǵıs qonaq ushın tez tayarlanatuǵın, biraq dámi uzaq waqıt esińizde qalatuǵın taǵam bolǵan. Eski dáwirlerden-aq qaraqalpaqsha quwırdaqtıń recepti tómendegishe bolǵan, oǵan qoy yamasa mal góshi, ádette boǵan qabırǵa bólegi tańlanǵan, piyaz, pomidor, may, Hám jáne basqa da palaz ónimleri qosılǵan. Dáslep góshti tuwrap, joqarı otta quwırıp, keyin piyaz, pomidor hám basqa da ónimler qosıladı. Uzaq qaynatılmaydı, taǵam mayda pisiriledi hám tábiyǵıy dámi saqlap qalınadı. Qaraqalpaqlarda balıqlı taǵamlar da úlken áhmiyetke iye. Mısalı, balıq quwırdaq, balıq sorpa Aral hám Ámúdárya jaǵalarında jasawshılar ushın kúndelikli awqat esaplanǵan. Bul taǵamlardı da tiykarǵı princip ónimniń eń tábiyǵıy halında saqlap, mazasın ashıw, jergilikli asxanalardaǵı ayrıqsha qatnas, ónimlerdi ısırap etpey, barlıǵınan paydalanıw bolıp esaplanadı. Mısalı, qoydıń ishki organlarınan qazıqıwırdaq, basın suwda qaynatıp, gelle, terisinen bolsa hám dástúriy hám ámeliy buyımlar tayarlap kelingen. Bul ingredientler hám taǵamlar tek ǵana qarın toydırıp qoymastan, milliy maqtanısh, dástúr hám jámiyetlik úylesimlilikti de saqlap qaladı. Búgin biz bul áyyemgi bilimlerdi, receptlerdi saqlap keler ekenbiz, álbette bul óz gezeginde zamanagóy dúnyaǵa da biypárwa bolmawdı, dáwirler dawısın uyǵınlastırıwdı, talap etedi. Millionlaǵan insanlardıń yadında hámiyshe milliy taǵamlar ayrıqsha orın iyeleydi. Yaǵnıy Qaraqalpaq asxanasındaǵı hár bir belgili taǵam bul tek ǵana mazalı awqat emes, al tariyx, dástúr hám ortalıqtıń ulıwmalıq kórinisi bolıp tabıladı. Aral teńizi, Ámudarya, qurǵaq klimat bulardıń barlıǵı taǵamlardıń qáliplesiwine tásir etken. Gúrtik, sorpa, quwırdaq jáne de júwergúrtik sıyaqlı taǵamlardıń hár qaysısı xalıqtıń turmısınan, miyneti hám mútájliginiń tiykarında payda bolǵan. Biz bolsa búgin usı belgili taǵamlardıń kelip shıǵıwı, tayarlanıw usılı hám ruwxıy qádiriyatı haqqında sóz etpektemiz. Sol arqalı xalqımızdıń qanday júrekten awqat tayarlaytuǵının jáne de dasturxanda qalay itibar beretuǵının, biliwimiz múmkin. Qaraqalpaq xalqında awqat bárqulla qádiriyatları orayında bolǵan. Atap aytqanda, gúrtik tek ǵana mazalı emes, al milliy ózliktiń belgisi bolǵan taǵam. Onıń atı ayırım jerlerde besbarmaq dep te júrtiledi hám bul bes barmaq penen jelinetuǵın awqat degen mániste ańlatadı. Ádette ol dasturxanda. Qolı menen jelinedi. Gúrtik ádette bayramlar, toylar, qádirli qonaqlar ushın tayarlanǵan. Qazaqstan hám Qırǵızstanda da mine usınday taǵam bar, biraq qaraqalpaqsha nusqasında kóbirek gósh, ásirese qabırǵa hám tós bólekleri. Geyde tawıq góshi de qollanıladı. Azıraq ugra hám azıraq piyaz sausınan paydalanıladı. Sorpa, quwırdaq, júwer gúrtik hámmesi xalıq turmısı menen tıǵız baylanısqan. Júweri gúrtik júweri unınan tayarlanatuǵın áyyemgi taǵam bolıp, toyımlı hám jeńil sińedi. Ol ayırımlar tárepinen qaymaq yamasa qatıq benen de aralastırıp paydalanılǵan. Balalar hám ǵarrılar ushın ol eń maqul awqat esaplanǵan. Jánede qaraqalpaq taǵam mádeniyatın Aral teńizisiz tolıq túsiniw múmkin emes. Ásirler dawamında bul teńiz xalıq ushın tek ǵana suw deregi emes, al, azıq-awqat hám tirishilik kózi bolǵan. Aralda uslanǵan balıqlardan hár túrli taǵamlar tayarlanǵan, sorpa, quwırdaq, sonday-aq, ıslanǵan balıqlar, mine, usı qatarda. Solardıń arasında qarma, Ayrıqsha áhmiyetke iye bolǵan qarma bul jańa uslanǵan hám duzlı suwda pisirilgen balıqlı awqat bolıp, onı tayarlawda sabır, tájiriybe hám jergilikli ortalıqtı seziniw kerek. Ápiwayı etip aytqanda, bul taǵamdı puwda yamasa as-suwda, kóbinese duzlı hám ózine tán qospalar menen pisirilgen. Keyin ala oǵan qamır qosıladı hám jaqsılap aralastırıladı. Ádette balıq súyekleri abaylap alıp taslanadı. Onıń dámi ózgeshe hám ayrıqsha bolǵan. Qarma ásirese suwıq kúnlerde, miynetten qaytqan adam ushın jıllılıq baǵıshlaydı dep tán alınǵan. Sonday-aq onı kóbinese óz waqtında uslanǵan jańa sazan hám som yamasa shortanbalıqtan, Tayarlaǵan qarma kóbinese qısta muzda balıq awlaǵanlar ushın da qolaylı awqat esaplanǵan. Balıq bóleklerge bólinip, kókónis hám piyaz benen tómen temperaturada qaynatıp tayarlanadı. Onıń dámi ózine tán, basqa da ingredientler bolsa demlengen balıqtıń dámin jáne de bayıtadı. Qaraqalpaqlarda awqatlanıw tek ǵana tamaqtı toydırıw emes, al birlik, húrmet hám qádiriyatlardı ańlatadı. Dasturxanǵa otırǵanda Bismilla aytılsa, awqattan keyin Alla rısqısın berdi dep shúkirlik etiledi. Kishiler úlkenlerge xızmet etken, bul bolsa tek ǵana awqatlanıw emes, al insan tárbiyası, húrmet hám mádeniyattıń bir bólegi ekenligin kórsetedi. Milliy taǵamlarımız tek ǵana kúndelikli awqatlanıw emes, al bayram hámde máresimlerdiń de ajıralmas bólegi bolıp kelgen. Qaraqalpaqlarda xár bir joǵaltıw, xár bil quwanısh, hátte xár bir máwsimniń óz awqatı, dasturxanı bar. Toy palawı, bawırsaq, quwırdaq, iyjan, sorpa, jáne de maysók hám aqsawlaq sıyaqlı taǵamlar, bulardıń bárshesi úrp-ádetler menen baylanısqan muxaddes taǵamlar esaplanadı. Yaǵnıy bunday awqatlar tek ǵana qarındı toydırmaydı, al júrekti toltıradı, áyyemgi dástúrlerdi de eske túsiredi. Biziń dástúrxanımızdaǵı hár bir awqat, bul tariyx, estelik demektir. Búgin mine usınday úrp-ádetlerge baǵıshlanǵan milliy taǵamlar haqqında sóz eter ekenbiz, álbette bulardıń hár biri bizge ótken dáwirlerden bet ashıp kórsetedi. Qaraqalpaqlarda toy turmıstaǵı eń ullı, Keńnen belgilenetuǵın máresimlerdiń biri bolıp esaplanǵan hám bul toylardıń orayında, álbette, awqatlar turadı. Hár bir aymaqta toy dasturxanı hár qıylı, biraq eń kóp tarqalǵanı, bul toy palawı. Bul palawdıń tayarlawda tek ǵana áspaz emes, al pútkil máhálle insanları qatnasqan. Úlken qazanda bir neshe kilogramm gúrish, gósh, Ónimler hám may qosıp pisiriledi. Onı piskennen soń úlken tabaqlarǵa salǵanda ol tek ǵana awqat emes, al miymanǵa bolǵan húrmet nıshanı boladı. Sonday-aq tek toylarda emes, al miyman kelgende de dasturxanǵa qoyılatuǵın tiykarǵı taǵamlardan biri bawırsaq hám Shelpek, Eski dáwirlerde adamlar qaysıdur úyge miymanǵa barıwdı qálese, aldın ala xabardar etip qoyıw, bul tek ǵana sol úy emes, al ózlerine de húrmet belgisi esaplanǵan. Sebebi úy iyeleri tayarlıq kóriwi, milliy mazalı awqatlarınan miymanlardı lázzetlendiriw ushın tayarlanıw zárúr dep oylaǵan. Qazı Ásirler dawamında toy dasturxanlarında álbette bolıwı kerek bolǵan taǵam, at góshinen tayarlanǵan bul qımbat bahalı ónim Qazaqstan hám basqa da túrkiy xalıqlarda da ushırasadı. Biraq qaraqalpaq xazısı ózgeshe tayarlanıw usılına iye. Jas, jaqsı baǵılǵan attıń góshi alınıp, oǵan qosımshalar, burısh, Duz hámde geyde chesnok penen aralastırıladı. Tábiyiy ishekge salınıp bir neshe kún keptiriliwi yamasa dárriw pisirip jeliniwi múmkin. Kópshilik házir bile bermeytuǵın suwseber taǵamı haqqında da toqtalǵımız keledi. Bul eski dástúrge iye, ádette kóshiw, úy tútep baslaw, jańa ómirdi baslaw sıyaqlı áhmiyetli kúnlerde tayarlanatuǵın awqat. Oǵan suw qosılǵanda par kelip, suwıqlıq ketkey hám táshwishler juwılıp ketsin degen mánide pisirilgen. Bul awqat ta jámáát bolıp tayarlanadı, ortasında tiykarǵı góshli awqat, shetlerine bolsa hár qıylı qosımshalar jaylastırıladı. Qısta, ásirese Nawrız qarsańında tayarlanatuǵın góje taǵamı da ázelden bayram dasturxanında bolıp kelgen. Ol mazalı gósh gúresh, dánli ónimler yamasa biyday qosılıp bir neshe saat dawamında pás otta qaynatıp tayarlanadı. Onıń tiykarǵı wazıypası organizmdi quwat menen toltırıw, ısıtıw hám qonaqtı qanaatlandırıw. Qaraqalpaqlarda bayramlarda toraq hám qatıq ónimleri de júdá qádirli. Toraq ıssıda keptirilip, uzaq saqlanatuǵın qatıqtan tayarlanǵan taǵam. Ol tek ǵana awqat retinde emes, al sawǵa retinde de berilgen. Sonday-aq qaraqalpaqlarda toraq hár qıylı miyweler menen de aralastırıp tayarlanǵan. Toraq bul xalıqtıń jarlıqlıqta da, baylıqta da awqattan waz keshpegenligin ańlatatuǵın belgi. Mine usınday bayram, toy hám máresim taǵamları ishinde qonaq awqatı miyman ushın arnawlı tayarlanatuǵın taǵam ayrıqsha orın iyelegen. Miymanǵa góshsiz awqat beriw úlken uyat dep esaplanǵan. Sonlıqtan hátte awır jaǵdaylarda da xalıq gósh tayarlap, qordaq yamasa gúrtik pisirgen. Máresimlerde dasturxan dúziliwi de áhmiyetke iye bolǵan. Álbette shay, nan, miywe, keptirilgen miyweler, tatlı zatlar da dasturxandı bezegen. Hayallar dasturxandı toltırıp, kelgen miymanlardan, Jas úlkenlerden pátiya alıw ushın xızmet etedi. Ádette toydan soń hám azadan keyin de óz aldına awqat pisiriw dástúrleri bar. Xalıqlar doslıǵı sıpatında aytıw múmkin, bul dástúrler ózbekler, qazaqlar, Túrkmenstan shegarasındaǵı túrkmenler menen de júdá uqsas, biraq hár bir xalıq óz dámin, óz usılın saqlap qalǵan. Qaraqalpaq dasturxanındaǵı taǵamlar da Sonday ózine tán, qaytalanbas hám júrekten tayarlanǵan. Zaman ózgerdi. Taǵamlar da, dámler de zamana góylesti. Biraq milliy taǵamlarımız óz qádiriyatların saqlap qaldı. Búgin olar tek ǵana shańaraqlarda emes, al restoranlarda, YouTube bloglarda jáne de xalıqaralıq festivallarda da tayarlanbaqta. Bular tek ǵana awqat emes, al ózlikti qayta ashıw bolıp esaplanadı. Qaraqalpaq dasturxanı búgin ótken dáwir hámde erteńgi mádeniyattıń arasın baylanıstırıwshı kópir bolıp qalmaqta. Qaraqalpaq taǵamları zaman menen birge ózgerip, biraq mazmunın joǵaltpaǵan. Keshe ǵana bayram hám toylarda ǵana tayarlanatuǵın taǵamlar endi kúndelikli turmısqa qaytpaqta. Internette, ásirese sociallıq tarmaqlarda milliy taǵamlar boyınsha videolar, Bloglar, aspazlar betleri kóbeymekte. TikTok hám Youtubeda júwer kúrtik, aqsawlaq, qarma sıyaqlı taǵamlar tayarlaw processleri jaslar tárepinen maqtanısh penen kórsetilip atırǵanı bunıń dálili. Qońsılas túrkiy xalıqlardaǵı sıyaqlı bizde de milliy taǵamlardı restoran hám kafe formatlarında beyimlestiriw procesi ketpekte. Nókis, Moynaq, Taxyatash, Shımbay hám basqa da ayırım rayonlarda awqatlanıwxanalarındaǵı milliy taǵamlar, menyuler dizimine kirgizilgenin kóriwimiz múmkin. Bul óz gezeginde aymaqqa kelip atırǵan turistlerge de jergilikli mádeniyattan xabar beriwde áhmiyetli orın tutadı. Ayırım úylerde eski receptler qaytadan jazıp alınbaqta. Kempir apa hám analarımız biletuǵın usıllar jaslar tárepinen sanlastırılmaqta. awqat kitaplarına aylanbaqta. Hátte sırt eldegi qaraqalpaqlar da óz dasturxanları arqalı ózligin saqlap kelmekte. Qızıǵı sonda milliy taǵamlarımız tek ǵana áyyemgi emes, al júdá toyımlıq hám ekologiyalıq taza. Máselen, júweri yamasa toraq sıyaqlı ónimler búgingi wellness hám slow food principlerine júdá say keledi. Qaraqalpaq taǵam mádeniyatı bul tek ǵana tariyx emes, al keleshek ushın da derek bolıp tabıladı. Awqat tayarlaw barısındaǵı úrp-ádetler, máselen, dasturxan átirapında úlkenlerdi kútiw, Bismilla menen baslaw, awqattan keyin shúkirshilik etiw, pátiya qılıw, barlıǵı ruwxıy hám mánawiy qádiriyatlardan derek beredi. Milliy taǵamlardı saqlaw búgin biz ushın tek ǵana dástúrdi eske túsiriw emes, bul tariyxtı, shańaraqlıq ortalıqtı, xalıqtıń júregin saqlaw degeni. Hár bir taǵam, bul bir qıssa, bir áwladtıń. izi. Sol sebepli onı húrmet etiw, tayarlaw hám basqalarǵa da úyretiw hár bir insannıń wazıypası bolsa ájep emes. Qaraqalpaq taǵamları bul tek ǵana lázzetli emes, al maqtanıwǵa turarlıq mádeniyat. Video sizge unaǵan bolsa biz bunnan álbette quwanıshlımız. Usınıń menen búgingi sanımızdı juwmaqlaymız hám keyingi sanlarda kóriskenshe deymiz. Eger video sizge unaǵan bolsa layk basıp, kommentariy jazıp hám álbette doslarıńızǵa da jiberip qoyıń. Biz siz ushın izleniwdemiz. Jayxonnıń bilim suwına súńgiwge tayar bolsańız, bizdi baqlap barıń. Kóriskenshe!